A dwi'n nôl um, yn neud y episod arall, o'n i ar y ffordd i ni bucket list, ie yeah, bucket list, um, yn fama, so ffordd ma mae o. Yym dwi yn chwarae Forza eto. Afa'r episode dwytha. So dwi jyst mynd i gael ei destination fi. Trio neud y bucket list. Trio neud o'n successful. Dwi ddim yn person successful iawn so. So, um, hwn yn yn aml. Ce, um, o'n i'n rhedeg y rôl Alexandra neu roth di enw fo, ag soccer player a po pobl eraill. O'n i'n meetio fyny efo nhw lot ac o'n i'n rhedeg ar ôl nhw ac oedd o'n mynd off o fi a pethau fel yna. Oedd o quite annoying. So ond dwi'n ôl ag dwi'n mynd i wneud bucket list ac dwi Mae car fi yn wrecked ers episode dwytha. Mae'n mynd i fod yn mwy wrecked wan. Wedyn, yn y bucket list yma, basically, dych chi'n mynd rownd mewn car neu stunts mewn golf course. Ac yn y car yna, mae'n car rubbish, Ford ydi o. Beat the skill target. Um, Dwi'n angen 25 points, mae'n anhad i gael. Anodd i gael dueddol, a dwi newydd golli un o um, pethau fi'n barod. So, jump! Mm. Gobeithio fyddai'n cael points am hynna. Na, dim points o fanna. Na, actually, actually, actually. Awesome. Uh, e, I drift. Current points, I have zero points. Um, rach di fatha, yn hwn ti basically yn gorfod neud fatha e-drifts, e, bob dim fel yna, fatha hynna, heb crasio. Chos os ti'n crasio neithio fi'n lawr. Dwi'n mewn e-drift, One hundred points yn barod, mae hynna'n lot. O'n i'n meddwl jyst un o'n i'n mynd i gael. Mm. Gan mae'n mynd, gyda fi lot o points, gyda fi ddim lot o amser i cael mwy o points. Um,

Reit ti drift. So gobeithio mwy o points. Fyddai definitely ddim yn neud o ond dwi'n checio hwn allan i yr channel i gyd. Ac fyddai neud hwn yn, e- yn episodes i... Wel fyddai neud bucket list yn bob un episod. Dwi di dod yn gynta ag ail yn bo... yn, bo, yn rhan fwy... yn dau o rasys fi a dwi dod yn ola ac dwi dod y chweched. So Yym fe- ma' hwn jyst mynd i fod yn episode bach, jyst deg munud fydd o ne' rwbath fel 'na. Yym odd hwnna'n ocê, Ultimate Air. Kangaroo! Ultimate Air, Kangaroo, great skill, ocê wel na na i definitely ddim neud o efo faint o points gynna fi ar y funud. O'r blaen nesh i neud o, do odd o cweit rubbish achos dwi ddim yn dda Yn y gêm yma, dwi heb 'di chwarae fo lot ond dwi yn chwarae fo. Hwn ydi, dwi'n meddwl ella chweched neu rwbeth fel 'na, episode of Forza fi. Dwi'm yn gwybod. Wna i jyst neud i drift i endio fo off. Yy, Dau ddeud. Pumed episode o Forza fi. O nawr nes i rîtraio. Na i cwitio fo. Yym hwn ydi pumed episode o Forza fi. Dwi'n gwneud deg o o rei Minecraft so checiwch rheina allan hefyd. Dwi'n mynd i jyst cwitio hwn. Yes. Yym. Dwi'm yn gwybod na- be' na'i neud ŵan. Efo'r car 'ma. Yay mynd i fficsio. Jys ca'l trw rhein. Oce on ca'l trw rhein. Ca'l trw rhein. Alexandra! Yes, dwi 'di ffeindio chdi. Alexandra. Tydi nôl yma. Mae 'di newid car fo. Mae e 'di dod am mwy. Duh. Nath o torri'r thing o'n i'n trio ca'l tro. Huh. Dyma ffrindiau efo chdi, Alexandro. Huh. Ca, dwi'n mynd i os ma' hwnna dal yna. Chos... Nath o dorri fo, nes i trio torri fo. Nes i ddim torri fo, chos... Nath o dorri fo. Oedd hynna yn deg i fi. Mae dal cael o. Os yw'r athro yn gallu cael o, a dwi ddim yn gallu cael o. A di o'm yma i fi o'n. Ok, dwi'n mynd i chwilio am Alexandra. Actually, dwi'n mynd i... Dwi, nes i completio'r un yma na episod dwytha. Dwi'n mynd i jyst cael ei fama. Um, gweld os gyda fi out o sio. Sio cael car arall os fedrai. A rydych chi'n cael wheel spin. A wedyn ewr wheel spin fe rydych chi cael un o'i car newydd neu pres. Na, fe rydym cael out o sio eto.

Oedd y boi yn i ar ôl? Naci. Jump, jump, jump, jump, jump. Ce, mae'r tri yna'n ffrindiau, online friends, mae rhaid. Ce, di o ddim yn ffrindiau yno, so dwi ar ôl fo, chos dwi'n mis bod yn ffrindiau yno i mwy. Mae'n cweit mi ni nhw. So os di, os mae o di stopio symud, naddo, oce. Dwi'n mynd i trio sneacio i fyny ar efo. Na, fydd o'n gweld fi ar y map ddo, so dal dwi'n mynd i gael fo. Halas y caba fa, di hwnna. Ia, halas y caba fa. Nes i stopio fo o mynd i lle oedd o isio mynd o'n. Cia, dwi eisiau'r XP bod na cyn neb arall gael o. Beth yw hwn? Judge! XP bod, XP bod, dwi'n angen XP bod. Ella fi ddod

Wna i trio cael y electric board na. Come on, cael drosodd. Yn episod dweitha, neu'r un, um, neu'r un trydydd, um, nes i gael... Nes i fynd dros wal. Dwi'n mwyn gwybod pa episod oedd hwnna ddo. Um, Yn crash, crash yn hwnna. Ella os ti cael run up neith o weithio. Ond un o'r episod nes i cael dros wal neith hi'n am gweithio. Hmm. I cael hwn dwi'n trio neu travel. Dwi'n mynd i fynd i fama. A wedyn dwi'n mynd i weld... Na, dwi'n mynd i trio tune y car fi ella. A wedyn Ac am gynta dwi mynd i endio'r episod so gwel chi wedyn.